Man latinwu mawa Francis Omouro tye nino dwe abic me dwe me apar wiye aryo mwaka alip aryo ki pyeraryo wadek. Akati me paro kaka Acholi dok pe yam wangeyo ni mony-nyi obutero Acholi dong o wa kakany. Acholi kara dong o en, atamo ni dong waribbe, dong wamarre. Gin mo ma dok myero gupokwa Myero obed peke. Wun litinowa ma dong mony-nyi, wukwanyo kuwu ni cakke ki pyeraboro wiye abicel nio wa kubbetti ni, Wan wabako dogwa ni tibuwu olweny pi jo makwo, wulweny piwa, wun mogo ma kinikowu nono laba i balwu, wulweny piwa. Wun litinowa ma wuto ki i apar ma kubbetti dong mony, me rok otyeko ryemowu Tipowu bene olweny pi Acoli, wan lwany peya oloyowa, lwany peya oloyowa, Acoli kaka na, waweko dong cimo wang, waweko cimo wang luwotwa, waweko dong yeto luwotwa, gin ma wadong dong kwede ka jo ma dong pe tye ki kit yo mo me cuko cwiny kaka Acoli lawote, ci dong un wuling lingo ma wuling-ngi. Wubed ka bako dogwu ki i ot ma migwu. Wubed ka bako dogwu, ento bako dog ma wubako-ni, wubak bot tipo pa kwarowu. Wubak dog bot tipo me cere, tipo me cere kacel acel. Wan lweny peya oloyowu, wan acoli acoli tin. Amito ni an acok cwinywu, acok cwinywu, wawek oyet litinowa madongo macalo Jeneral Charles Temer. Awony okok i kome nono bene litinowa ma tye i mony ma kombeddi ni gin tye ka tic tic ma wun wuneno ni gin tye ka lweny i kom kaka me rok aye obwoyo okerogi woko. Dong wuwek cimo wanggi, wuwek cimo wanggi, wunyutigi mar. Ka wubedo ka bako dukwu bot tipo, tipo biloko cwinygi. Cika moi, wuwiny dolo, kombeddi ni wun, wun ki jeni lutema, wucung dong ka coli ya, wucung ka coli, wucung ka coli. Gin mo ma wun wuromo timone. Wangeyo ni gin mo ma wun wuromo timone me konyo Acholi ki i peko-ni peke. Acholi, an tye ni amito miniwu YouTube canal ma mega pi en nicak ki tim gin ma abitimo pi kakana. En aye an abibedo ka bako doga bot tipo pa kwariwa. Kit ma yang kwariwa obedo ka gwokke ki mirok, en aye YouTube canal ma mega ma gicoyo ni acwali ki ker megi, nicak ki tin abikatti ki bako doga. Bako doga-ni tye iye pwony acwali. Wangeyo kit me bedo ki mirokke, pien mirokke eni ma obino-ni pe iweko ngat mo. Mirokke eni ma obino-ni mirokke odonyo wa i gang. Pe obiweko ngatti mo me lokke en etye ki nying kaka wel i weng kacel acel, ma nyuto ni ngatti mo pe obidong. Dong wa, gin ma myero watimu, wacako konyo luwotwa, wacako konyo luwotwa, wakonyo ki pwony. Ngat ma tye ka cito i dog tong pa mirok, omine tam, oywa odok cen. Acholi, an tipo pa kwarowa, Lubanga olwonga dong kobedi ni nicakke i twenty twenty aa ki i kanica dong acito i tekwaro. Amito ni acuk cwinywu. Tin, wabedo ni mirok, ento litinowa dong pe ngeyo gin ma kilwongo ni mirok. Tin, amito lok i kom mirok ki gemo. ma yam kwanewa obedo ka lweny kwede. Acholi me rok en aye dano ma a ki woko ma bino donyo i gang ki cwiny me nek, me neko dano i gang. Dan-ni eno-ni bino ma nongo oa ki ka mabor, ci bino libo dano ka neko dano, ci en a bene laling dok ki ngeye ka abila pa wonne tek. Ento kine mukene jo ma i gang nego eno. Dan eno kilwongo ni Merok. Merok bene Acholi lwongo lee ma ger calo odyek, calo kwac. Acholi bene lwongo ni Merok pien neko lee-ni tek. Lee-ni ka inego ci omyero kikwiri pien tibone tye. Tipo pa Merok tye munu aye. gin ma kilwongo ni mirok. So miroki dano ma oa macalo wan Acholi waromo waco ni mirok ma megwa en aye dano ma gin gua ki i but lobo Uganda ki i kaki mapat pat me lobo Uganda ma gin bino ka lipo Acholi me neko Acholi. Ci ka in i kara ca ka in ineko bed me neko, neko mirok tek pien dano-ni enoni nongo tye ki tibu. Tipo matek. En bino ka medo bene tipo-ni ki neko dano ma i kaka mo-ni. Ka ineko dano-ni, ci omyero kikwiri, kikwiri ki nyemoyi, kimini nyemoyi. Kwe ka birok. Abitito pyel lacen, ento tim gin ma amito ni alok iye bot Acholi. En aye me rok obedo gin ango? Man aye me rok ma yam wan wabedo kwede Kwariwa obedo kede dong me rok dano ne kilwongo nongo yang ningo dano ma bino calo me rok kilwongo ni lalibu me rok dad ne kilwongo ni lalibu lalibu libu dano mot libu dano mot pole bene libu teka kiken pe camo nyim mo i kom dano atata en bino lipe mot Dong owinyo nying twon moni ma i cere moni. Dong owinyo nying twon ma i cere moni. Ci en bino libo twon-ni ci cobo oneko-o. Ka oneko ma kare bene tye, ngolo wiye-o. Macalo kobedi i cawa-ni, twoni ma i Acholi kobedi i cawa-ni, ma mirok ka kit wa i mirok ma jang icen i kare macon ca, onongo tye calo ciga mo i owiny dolo-gi, Jerucalem owany, ee, muno twoni ma mirok ma woko. Kaki mukene ma yam kilwonyo kede ni ka wuneko jo ma kit eno ci wunongo ni kare tye, ngolo wigi cito ketgi, tero i abilagi, muto aye me rok ma yam kwariwa obedo kit ma me rok obedo kede. Dong, me rok ma kobedi ni kono? Acholi, me rok-ke tye ni ni me rok ma kobedi cawa-ni. i kom kare-ni ma dong munu obino, me rokke dong kit ma donyo kwede pe donyo calo lalibu, me rokke dong yo ma en donyo kwede donyo ki i yo mapat, me rokke donyo calo dano ma obino ka timo bijinec, nyo te bijinec biacara. me rok tiyo kwede me donyo i gang. En bedo ka timo bijinecce ni nongo tye ka woti neno cere ni oteka ma tye iye ma nyuto ni dano ma i gang-nge neno calo dano maber ma okelle ki bijinec me rok dong odonyo i gang eno. Yo mukene ma kombeddi ni me rok odonyo kwede donyo kwede i gang en aye me rok dano bino mini Mini mic lim. Bino mini mic lim madit, in itiyo kwede. Ka omini lim madit, in dong iwaco ni dan-ni dano maber. In dong icako mako lwat kwede, icako mako larem kwede. En dong bedo kanyo, bedo dong i gangi ki neno jami weng. Aa, ma eni-ni larema bino libo dano, ngiyo jami weng ki i gang. Me lok ma kobbe-ti-ni bene, bino i yo me dini, dini ma kobeddi ni okelo kome-ni me dok donyo i gang ki nying dini. In ijolo calo latic pa Lubanga, in ijolo calo latic pa Lubanga. En ngiyo i gang okwici kwici kwici kwici kwici coko dano wi kome me dok mukene kobeddi ni donyo ki i pwony pwony mapat pat ma kobeddi ni tye-ni me dok bene donyo ki gang ma wok ki i pwony dong Politik ma kobedo wan watye iye ni i kare ni politik bene kelo wa mirok eh in ka in idek party mo ni mirok bene donyo ma kun wok ki i politik ma kobedo ni dong actually mirok ma kom kare ni pat ki mirok ma kwariwa obedo ka lweny kwede ni dong ka ineno Lweny ki birok ma kobedini tek loyo ma kwariwa obedo kwede, gin acel ma birok bene tiyo kwede en aye tic. Birok bino mini tic madit, ka omini tic madit-ti, in dong gin mo ma in dong iromo kwero lok ka birok dong peke. Mini tic ni in kobedi cawa-ni in aye iloyo lim me Uganda. ma nyuto ni gin mo ma in dong ikwero peke, ma nyuto ni tic, tic bene kobedo cawa-ni me rok ka mino lweny i kom kaka mo-ni, dok tic madongo me rok bene tiyo kwede. Actually, kaka lubo lok ma wan watye ka lokone-ni pire tek, omyero litino wun wuwiny. Ka dong me rok odonyo i yo ma kit eno, me rok gin ma pire tek ma en timo. En tiyo ki ali ali, en keto ali ali mo omyero obed tye. Eh, ka dong ali obedo tye, en dong odonyo, man awaco kit ma Baibul eno donyo kwede. Ka dong odonyo, en dong iketo ali ali, en aye tubo dano, me dok cako tubo dano. Ka otubo dano, dano cako neke kikengi. Ka oneke kikengi, nongo ali odonyo. Eh, ka dong ali odonyo, Wungeyo ni aony dong etubo dano, alii dong odonyo me rok, dong cako tic ki alii-ni me baro i dano, culu kwo dano dong cako neke. Acoli kakalwo kong aboliwu macalo me kacoli i kare ma naka ni awaco lok acel mo ni, Politik me Uganda me rok bene donyo kede i kaka mo ni, i kare ma. Litino Acholi tye i loc kitiyo ki me roko tiyo ki loc ma onongo tye i cing obote me tingo alii i kin Acholi ki kaka me Uganda. Wun wuwinyo lok me to ma ilwero ee kiketo ki nyi Acholi ee? Mono alii dong Murali oweko dong dano ma tye i Western Uganda, i Central Uganda gubedo ka neno Acholi macalo jo maraco. Oweko i kare ma dong Ladit Jeneral Yoweri Museveni kwanyo loc, jo-ni gubino i lobo Acholi ma gineno Acholi calo gin ma myero kicul kwo ma yam gin obedo ka timo. Ento dong pe gingeyo ni liero-ni tic pa me rok. Ma onongo tye ki miti gire. Tye ki miti in mi rok pe timo jami ata nongo tye ki miti. Man aye labol ma myero wun wunge. Dong wuweko en labol i eno-ni kobed i cawa-ni. Lobo Acholi kobed i nining? Gen peke. Acholi obedo ki me rok. Acholi obedo ki me rok ma gudonyo wa i lobogi i yo mapatpat ma an abedo ka wacciwu-ni, Latin Acholi. Dong. In icito i dini, in ibinongo ni kaki mapat pat gubino ka donyo i dini. Pe gubino i dini ki cwalogi macalo bega me ngino nga ma tye ka timme i lobo aculia, weng kerogi tye kwene, tekogi tye kwene. Pe gubino macalo lacat wil, obino i lobo acoli, ongiyo lobo acoli-wu weng muku. Kobedo cawa-ni, nyom. Me dok nyomo latinni, in bene icito inyomo dano ma a i cen, ento pe ingeyo tyen nyom-mi. Tyen nyom-mi mukene tye me ngero gin ma i gang. Actually, atamo ni litinowa matino myero gucak ngero lok ma kit eno. Dong wan kobedo cawa-ni, me dok dong odonyo gang, odonyo i yore igi mapatpat-ti weng. Gin ma dong omyero wan watimo. En aye wacako dok cen ka bako dog i cerewa mapat pat, i cerewa mapat pat, weki tibu ma yam kwariwa okonyo kwariwa okonywa ki me rokke, me rokke kobedi cawa ni wan labayi tibu ma i cere, cerewa mapat pat. Tipo ma itura mapat pat ka pe obino ka konyowa, wan pe watwero pe watwero rwonyo ryemo me rok-ki, pien me rok-ki kobedi eti wa ibed ruk me rok-ki dong ngeyo jami weng me rok-ki opwonyo leb wa weng. He, Acholi, amito abolowu kong labol acel, gin ma otimme i kin Icrael ki Iran i kare ma Icrael mito cito. Ka nge lweny i kom Iran me ngeyo ngo ma tye i Iran, Icrael okwanyo danogi otero Iran. Dano i kare ma obedo i Iran obedo calo dano ma dong kite ber loyo ki dano me kit dano mo keken i Iran. Obedo odongo i Iran, Laicrael odongo i Iran ki mine twon tic mo madit, ministerial post madit. Ka dong ingeye ma otyeko ticce weng, owaco dong odwoka, dong idwoko. Man aye kombeddi ni wun acoli. Gin ma Icrael otimo ki Iran-ni, ni rok ma megwa kombeddi cawa-ni odonyo kit eno. Pe tye lobo acoli, pe tye wang pii mo, pe tye cere mo ma mi rokke kwiya. Dong, mi rokke mono ryeny me, mi rok ryeny me, ryeny me nongo kong in ingeyo ni mi rok tye, kong nongo in iye ni mi rok tye. Kombeddi dong ka wan oye ni mi rok tye, ci omyero wadok cen. kit ma yang kwariwa obedo kwede, pien ni ruk kobedo odonyo ma wokke i dini. Kobedo ka in ineno dini ma tye i lobo Acholi, moto kone ma tye i lobo Acholi, eh? Dwong loyo moto kone i distrik weng. Ino ni me ruk, me ruk obino me nyweno wi, wi Acholi. Dong, ngo ma tye i cere? Gin ma tye i cere kacel acel en aye tibu ma yang gwoko cere. Amito akwany agik loka ki tibu me cere acel. Acholi wun wungeyo ni, ah, ladit Mawa nicakke i 2020, en aye kene ma owoto i cere kacel acel ma ngeyo kwene ma tibuni tye iye kacel acel. Dong an amito wacciwu labol acel i cere. Amito kwanyo cere me paco. Paco, Cere me paco tye ki tibu ma myero kibak doggi iye. Paco tye ki puruli. Puruli ca Paco tye ki, pud olii yan obedo ka miyo ki lupaco kado, kare ma kado pe lupaco dong pud olii mini gi kado. Paco tye ki, tilu, tilu, lanya cero, caa ka ma Rigara owilo ni, obedo nga, tilu lanya cero, me roko ngolo, kare ma me roko ngolo tilu ni, bao ni owango weng, tilu ni otur odwoko kakare, ma in me tibu cere. Ma wun lupaco, omyero wucak bako dogwu, wek wuryen mi lok. Paco tye ki beyo beyo ma yang ka odyeko kok, in icito itere nyo odyek oneko lee okato kanyo, pien lee mager bene gin tiyo ki tibu kit ma nene awacciwu. Beyo-ni bene me roko ngodo, wun wuneno kit ma beyo-ni kare ma myero roko ngodo, wun lupaco wungeyo beyo wang dwe adek ma kot pe neko. Paco tye ki got okiga, got okiga, got okiga yang ka gemo tye, ka gemo tye ma mito donyo i paco ma tye ka bino ki tung kunyango. Wi otyeno kiti nge cawa aryo ma i wang oo wun lupaco wungeyo okiga celu luduku, got okiga celu luduku, got okiga en aye got ato, got okiga celu, got celu luduku calo boom ka iwinyo okiga ocelo luduku wi otyeno. Lupaico neko wang maco ki wang oo, wa i ot bad be kineko. Gidonyo i ot ling wunge okike dong tye ka lweny ki gemo. Gemo donyo i paico. Okike cilo bum bum bum bum en aye got ato oo dok kwa piny ma piny bino ka ru. Okike dong in iwinyo cilo bum bum bum odiko in ikato woko in inongo ni icake ki i kom ato got ato. Nongo kika owango tipo, owango lum, owango yen ma dok i larwoto ma dok ki cwome donyo kede i nam. Munu cere me paco, lupaco ti ku got onina, ato got ma dako cwara ca onina ca.

Bunu got pa jo paico, jo ma tedo, kaka ma tedo kilwongo ni panya kelo. Ato gin ki onina gunyolo latingi ma kilwongo ni ogul, got ogul tica en i nget wectanni. Wun wuwinyo kare ma latedo ogul ma kilwongo ni adyanga, adyanga pud otoyo atoya e, konyo wango wi adyanga i ot, dong gingeyo ni kineko adyanga. Kare ma gua oro poto weng i wi adyanga, adyanga okato ba kome mac ma opo ogudo adyanga. Mony pa Enara ee, ogoyo adyanga pien adyanga pe omito a ki gange, ogoyo adyanga ma ladit oto ki goro, oto ki mwaka miya acel pud to ato eno. Ma eno ni mono aye timo ma an amito ni i lwenye eni ni ma ka obedo i cawa ni wan pe wabitwero pien myero rok odonyo wa i gang. Acholi mo momo dong peke, wuwinya maber ee, acholi mo momo dong peke ento pe kiling, wabedo ka bako dog jo ma oto. I dog lweny-nyi, tibogi loko, tibogi bedo ka bako dog. Ka mawa oto, dong tibone gubedo ka lweny. Ka Jeruel otema oto, dong tibone gubedo ka lweny. Ka Cikamoyo oto, dong tibone gubedo ka lweny. Ka Doktor Laratur oto, dong tibone gubedo ka lweny. Actually, man aye gin ma myero wan waromo timone enno, pien me rok kobedi ni, Pe o iwek acoli, pe o iwek acoli. Actually, gin ma an abibedo ka timone en aye ni cak itim

En aye Rwot pa i coo. An aceto, aceto akwanyo Rwot pa i coo awe tin, an abino ki dyel na, abino ki gweno na. Tin amito inen kita kin ango ma kilwongo ni tibu, pien tibu, Rwot iwiny aber, wun tibu pe butwu liweny, tibu ni eni an aye pud abi duki wu wek ocak lweny. Akwanyo Rwot pa i coo ki luker, jaker ki gongo gi, waceto ki dye lum. Wun wuneno kita tibu bino kede, tibu ger, tibu ger. Ci ka gin i nim wun wuneno Rwot pa eco, eh, eh, tipo, en keken aye wadong kede me konyo wa lweny. Acoli, an me cak ki tin abi bedo ka bako doga, ma kun abi kelo wu pwony keken, pwony keken i kom ker weng, pe ki ker mo ma an pe awoto ki iye. Wun lub pa dibe, jok ma miggu ki lwongo ni langolo, eh, pa dibe ma gi mwonyo ni, I mot pa Lupadibe mwodo nying rwodige weng, jok ma miko ma yam okonyo Lupadibe, Langolo, Gutu, Lacica. Pe tye ka mo i Acholi ma an pe iye, dong angeyo ni kwici kwici kwici kwici an angeyo loyo wun Lupaco. Dong Acholi wubed ma cwinywu tek. Ka ito, to ma nongo ni tibuni tye maleng, ma tibuni romo lweny, Atamo ni kobedo ni lumonena gingeyo gin ango ma gin bino. Lumonena ma gitye ka bino ni kemme keda gingeyo ni lacore en bin ma ka giori bene bot mawak ngeyo ni bed kit okene cik kwani tye dingu. Pien timo deyo, an abikatti ka tito lok me konyo kaka jo jok ka malo.